Бүген безнең Дөнья студиясендә кунак бар. Ул Татарстанның атказанган артисты, бик күпләребезнең яраткан җырчысы Лилия Муллагалиева. Хәерле көн, Лилия. Хәерле көн, Гөлназ.
Менә беләсеңме, журналистикада шактый еллар эшләсәм дә, синең белән беренче тапкыр әңгәмә корам. Менә вакыт җитмәү микән ул, Ходайдан шушы вакытны сайлап китерү булдымы икән? Һәм бүгенге очрашуыбыз бу юктан гына түгел, моның сәбәбе дә бар. Менә син тиздән, Алла бирса, зур итеп Мин дип аталган концерт программаңны тамашачыга тәкъдим итәчәксең. Ә, ни өчен бу концерт программасын Мин дип атарга булдың? Нәрсәсе белән бәйле бу?
Беренчедән, бу концерт үзенчәлеклерәк, чөнки бу минем бер иҗат кичәсе кебек һәм ниндидер үземнең шушы елларда эшләгән иҗаттагы урыныма, иҗатта алган шушы хезмәтенә нәтиҗә ясап алу инде, аннары уже киләчәктә дальше барабызмы, юкмы, ансын инде Ходай күрсәтер. Шуңа күрә егерме елдан артык бит инде эстрадага, татар халкына хезмәт итәм, Аллага шөкер. Шуларны соңгы ун елда инде бик тыгыз үземнең репертуарымда бер сиксән-туксан процент үземнең җырларны җырлыйм. көйләрен язам. Шушыларны да халык белеп бетерми, кайвакыт минем җырларны җырлап йөриләр, бигрәк тә чит районга барсаң, бу бит минем җыр дип әйтәсең, Бәтеш, бу синең көймени, диләр, шуңа күрә шуны да белдертәсем килеп, әле концертны теге гади итеп кенә, теге ниндидер сценарий язып, шундый итеп эшләү түгел, ә менә чын мәгънәсендә биографический цикл иттереп, шундый итеп, һәрбер җыр ул ниндидер моментта, ниндидер холык ка туры килә торган шундый теге һәрберсенең үзенең тарихы бар. Просто черно алдың да, яздың да куйдың түгел. Шуңа күрә аларның һәрберсен сөйләп, халыкка җиткереп, халык белән менә шундый интерактив рәвештә, менә шундый күңелле итеп, матур итеп үткәрәсем килә. Аннары инде китап чыгарасым килә шушы үземнең җырлар җыентыгы белән. Ансын да бары тик теге минеке генә итеп түгел, ә менә авторлар белән бәйләп, Бергәлектә, ул бит җыр ул көй язучы яисә сүз язучының гына хезмәте түгел. Әйе, уртак җимеш.
Әйе, беренче чиратта ул шушы җырчының да, авт, шагыйрьнең дә, көй язучы композиторның да аның хезмәте. Но мин үземне композитор дип әйтмим, мин үзенчән, чөнки мин бары тик җыр өлкәсендә укыдым, шуңа күрә ул каяндыр өстән, табигатьтән бирелгән ниндидер Һа, шундый көч инде, аны аңлатып та булмый. Ул шундый үзеннән-үзе чыга торган әйбер, мәҗбүри язып утырып булмый аны. Лилия, менә ничек вакыт табасың, барысына ничек өлгерәсең дип әйтәсем килә. Син өч бала әнисае бит. Гаиләң, үзеен, бакчан һәм концертлар белән җорап кайтырга, гастрольләргә китергә ничек вакыт табасың? Сине гаиләдә аңлыйлармы? Әлбәттә, ул мин, конечно, теге Күп иттереп гастрольләргә чыгып киткән артист кеше түгел. Минем өчен һәрвакыт беренче урында гаиләм булды. Сәхнәдән менә кайсы көнне мин башка чыгыш ясамыйм икән дип теге шундый миңа әйтсәләр, мәсәлән, ниме, син чыкмыйсың дип, мин шуңа риза була торган кеше. Шуңа күрә мин һәрвакыт гаилә беренче урында, гаилә нәрсә әйтә, аннары инде вакыт, калган вакытыма шушы сәхнәне бәйләп алып Инде ул хобби дип әйтсәм дә инде шундыйрак. Анарсың гастрольләргә чыгып киткәндә дә мин инде теге күп коллективлар белән эшләргә туры килде бит инде. Эшләгән вакытта да мин әйтәм, ике көннән артык булмасын. Ике көнлек гастроль булмый бит инде диеп, алар мине сүгәләр инде. Шуңа күрә 4-5 көнгә сузылса инде, мин аларның колак итләрен чәйнәп бетерәм инде, уже өйгә кайтасы килә. Алар, балалар, ирем менә шул Миңа алар белән рәхәтрәк. Мин үземне аларның янында ниерәк теге руслар әйтмеши защищенныйрак хис итәм. Менә миңа шундый, мин холом шундый. Шуңа күрә теге булдыра алганча параллельно инде җырлар язып, аларны шул радио телевидениега биреп, клиплар төшереп, концертлар эшләп, Ел саен сольный концерт куеп булмый, чөнки менә шушы теге әйтәм ич инде, я бала табам, я я авырлы, я теге үстәргә кирәк дигәндәй инде шуңа күрә бөтенесенә җитешергә тырышам. Ничек булдыра алам, шулай барам инде, агымга ияреп дигәндәй. Әй, Лилия, менә син бит инде авыл кызы, ләкин авылда туып үскән әти-әниләр бит инде баласының сәхнәгә чыгып басуына ничәптер каршы киләләр. Алар ник аны алай начар хезмәт дип кабул иткәннәр? Электән килә торган ул безнең татарлыкта yeah. электән килә торган бер каршылык инде ул. Менә синекеләр синең сәхнәгә чыгып басуыңны ничек кабул иттеләр? Шулай ук, чөнки минем әтием һәрвакыт безне инде гаиләдә биш бала, бөтенесен дә шул үзенең алар бухгалтер әтием минем, икътисадчы кеше, әнием элемтә бүлеге мөдире булып эшләде гомер буе. Һәм алар Безнең юлны дәвам итсеннәр дип, әле бер балага, әле бер балага тагып-тагып карадылар инде. Әмма ләкин барып чыкмады. Менә бу бит язмыш. Уйламаган җирдән шушы Сандугач керде күңелгә җыр фестивалендә катнашып, шунда җиңеп, автомат рәвештә Казан мәдәният һәм сәнгать академиясенә укырга кереп, Казан милли мәдәният үзәгенә эшкә барып, менә шулай бөтенесе бәйләнеп, менә аны теге алдан язып куйган диләр ич, чыннан да, аны берничек тә үзгәртә алмыйсың. Финансовый институтка укырга керәм дип йөргән җирдән, шалт итеп, кердем дә куйдым, авызын да ача алмый калдым. Ләкин әти инде мине башта берничә ел бөтенләй принимать итмәде дип әйтимме инде бу артистлыкны инде, гел менә шулай теге әйтеп-әйтеп куя иде инде, нәрсәгә кирәк ул диеп. Аннары шул газетларда язып, телевидениеләрдә, аннары кызыңны күрдек, шулай булды, матур җырлый дип аңа әйтәләр ич инде, бары ишетелә. Бәр горурлык бит инде ул кеше әйткәч, мактап телгә алганда. Әйе, шуннан инде ул әзерәк горурлык хисе тоеп инде, яра, нишлисең инде дип кабул итте ахрысы инде. Хәзер инде алай әйләнми, аннары соң хатын-кыз өчен ул профессия икенче урында булырга тиештер дип уйлыйм инде мин үзем. Барыбер теге яхшы иттереп әни булып кала алсам, менә мин үзем шулай итәм инде, име, гаиләмне ничек тә ничек мин саклап барырга тиеш. Шуңа күрә ул теге минем, мин финансистмы мин, мин һәрвакыт әйтә идем инде, шул ук укытучылар да китәләр, мәсәлән, берничә көнгә укырга, шул ук, мәйтәм, врачлар да китеп тора. Ул не обязательно артист кеше, теге гомер буена гастролировать итәргә димәгән ич, ниндидер бер период, туктап-туктап. Шуңа күрә, ә хәзер Хәзерге яшьләр арасында бигрәк тә күп гаиләле җырчылар. Шул хәтле сөенеп туямыйм, менә шул теге элеккелектән калган, менә шул начар уй дип әйтәсез ич инде, име, теге Әйе. ничектер теге ялгызы була, Кырын карау. баласы юк дигән әйберне, Әйе, әйе. менә ул рамканы бөтенләй алып ташладылар хәзерге яшьләр. Чыннан да, менә аларның парлы шундый дуэтлар безнең күп бит инде, гаилә белән эшлиләр. Менә бу, конечно, татар эстрадасын бер башка күтәрде барыбер. Менә һәрберсенең балалары үсә, параллельно алар хезмәт куялар тегендә дә, монда да. Шуңа күрә хәзерге яшьләрнең өмет, өмет чаткылары һәм киләчәге зуррак дип әйтәсем килә. Лилия әйдә менә шул урында әңгәмәне бүлеп синең башкаруда бер матур җыр тыңлап китик, аннан сөйләшүебезне дәвам итәрбез.

Тапшыруыбыз кунагы, Татарстанның атказанган артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Лилия Муллагалиева. Лилия, менә синең тавышын үзенчәлекле, ул халыкчан, менә ул табигатьтән салынган тавыш. Үзгәрмәгән, ул гомумән баеган гына менә тора бара, ул баи гына бара торган тавыш. Сезнең гаиләдә, нәселдә кем җырчы, әтиең җырлыймы, әниең җырлыймы? Икесе дә җырлый. Әни дә җырлый, әти дә җырлый, әтинең ягыннан апалар, Җәлия апа мәрхүмә инде ул шундый мөнәҗәтләр җырлый иде, аның әле сакланып калган шундый дискы да мин мәрхүм булсам, менә боларны кайчан да булса җырла дип миңа бер диск туплап калдырды әле ул бәетләр, мөнәҗәтләр, аларны эшлисе бар Алла бирсә киләчәктә. Менә бик матур иттереп җырлыйлар, моңлы бөтенесе дә. Әти бит инде гармунда да уйный, шуңа күрә алардан икесеннән дә күчкән инде бу. Бу синең нәсел, апаларың җырлыймы соң? Апалар да җырлый, әмма ләкин алар теге шундый табын артына мәсәлән утырганда инде аларның тавышы көчлерәк инде, минеке югалып кала. Ләкин мин теге бәлки моңлы булганга, без теге артист халкы бар, микрофонга җырлап ияләшкән бит, тынычрак җырлыйбыз. Алар инде теге тамырлар, муеннардан тамырлар кабарып, от души рәхәтләнеп җырлыйлар инде. Бөтенесенең дә тавышлары әйбәт. Көчле. Лилия, менә концертыңда ирең Илсур сәхнәгә чыгамы? Ну, менә без э, соңгы елларда, менә соңгы узган ел инде дип әйтегеме, шушы өченче, мин өченче баламны күтәргән вакытта э, клип төшердем инде бәби көтәбез әле дигән җырыма. Һәм шушы җырга э, мәйтәм уйладым, уйладым да сценарийсын башта ничегрәк эшләргә дип. Аннары мәйтәм бер юлы без бик бер Ничә гаилә теге ул вакытта бик күп артистлар бала таптылар берьюлы. Шуңа мин инде шулай бер тирәдә безнең теге күтәреп йөрибез ич инде, үзара сөйләшәбез дигәндәй. Мин әйтәм, әйдәгез, минем клипка төшегез әле, шушылай иттереп, матур итеп бер истәлек тә калдырыйкмы, әйтәм. Без аны бала тугач та дәвам итәбез әле, бу клип озын гомерле була, диеп. И чыннан да, менә Зәмирә Рәҗәпова, Илназ Бахлар гаиләсе, Гүзәл хатыны, Айгөл Ришат Шәйхутдиновлар гаиләсе, Гөлназ, э, Илсур Шәрипҗановлар гаиләсе. Менә алар безнең һәрберебезнең балаларыбыз икешәр атна аерма белән туды. Һәм шушы клипта төштек тә, шуннан шулай сөйләшеп, дуслашып киттек, настолько инде менә якынаеп, име. Балаларны уже бөтенебез табып бетердек, балаларга исемнәр куштык, ашлар үткәрдек. Инде балаларыбызга бер яшь була дигәндә, без әниләр һәм бәбиләр проекты уйлап таптык инде. Менә шушы, мәйдәм, бу э, Юкка гына менә бу әйбер килеп чыкмады дип. Без, значит, гаиләләребез белән халыкка тәкъдим итәргә тиеш бу программаны дип. Ә ни өчен әниләр һәм бәбиләр? Чөнки әниләр бөтен баланы дөньяга тудыручы. Шуңа күрә бәбиләргә керә шул ук әниләр дә, әтиләр дә. Әйе. Һәм шуңа күрә теге кайвакыт сорыйлар, әтиләр кая дип. Әтиләр, бәбиләр, алар әнинең тез астын, тез өстендә утырган бәбиләре. Шуңа күрә Әниләргә барыбер өстенлек булырга тиештер дә дип уйлыйбыз инде. Шулай иттереп, күңелле иттереп, шундый матур иттереп без инде Казанда моны, бу концертны куйдык. Әле киләчәктә тагын алабыз, кабатлап куябыз. Һәм Әниләр һәм бәбиләр проектында 21 кеше бүгенгесе көндә пока-га әле, әле ул безнең Э, артырга да, уртача кала Алла бирсә, бирсә, әйе. әйе. Чөнки инде арабызда кайберләребез инде уже бәбиләрен көтәләр, шуңа күрә шундый дәвамлы булсын. Без инде аны халыкка да менә Әйт, теге демографик яктан да инде теге сөйләп, аңлатып, гаилә җылылыгын саклау, ничек итеп яшәү рәвешләрен. Һәрбер гаилә үзенең менә шундый э, блок-блок белән чыгыш ясый анда, видеолар белән, бөтенесе белән шундый теге менә. Анда инде, әлбәттә, безнең ирләребез дә чыгыш ясый, балаларыбыз да чыгыш ясый. Гомумән, тулы гаилә белән анда без чыгыш ясыйбыз, һәрбер иҗади гаилә. Вот шулай булгач, Илсур инде телиме, телиәмиме, аңа чыгарга туры килде.
Әле мин әле Нечкәбил конкурсында да быел катнашам. Шуңа күрә әле безнең Нечкәбилдә дә гаилә белән чыгыш ясыйсыбыз бар. Шуңа күрә болар барысы да барыбер әзме күпме ул үзе дә иҗат кешесе кебек Илсур. Гармунда уйный ул, баянда уйный, җырлый ул. Шуңа күрә Әгәр шулай булмаса, бер-беребезне сайламаган да булыр идек дип уйлыйм. Аңлап та булмаган булыр.
Ничә ел гомер итәсез хәзер бергә, Лилия? 19 ел инде, менә Аллага шөкер, без инде матур яшибез.
Әйе. Инде гаиләң белән якыннарак танышырып кит, улларың, кызларың белән. Ирем Илсур инде, Арча егете, Иске Ашыт авылыннан. Олы улыбыз Данил, 2003 елда дөньяга туды. 15 яшь булды, менә Аллага шөкер, спорт белән шөгыльләнә, хоккей белән 4 яшьтән инде. Кызыбыз Ильвина 2009 нчы елда үземнең 30 яшькә мин аны туган көнем көнне роддомнан алып чыктым инде шундый. Шулай туры килде менә. Ул да минем кебек үлчәү билгесе астында. Данилыбыз әтисе кебек рак кысла билгесе астында. Өченчесе инде бик татлы җимешебез инде Ильясыбыз. Ул 2016 елда. Без аны инде диңгез ярларыннан алып кайттык, Кырымнан. Вот шундый э, үзенә күрә бер холыклы, аңа ике яшьтән артып китте инде менә Аллага шөкер, көннән көн шундый теле ачылып, үзенең э, төрле шөгыльләре белән шаккатыр безне тора. Лилия, э, менә хәзер бит инде артистлар күбесе социаль челтәрләрдә утыра. Инстаграмда, контактта, фейсбукларда, одноклассникларда. Менә син дә алар арасында бар. Менә куйган фоторәсемнәреннән күренеп барганда, син Менә халкыбызның милли йолаларын саклап, теге милли ризыкларын пешереп, төрле милли бәйрәмнәребезне бәйрәм итәсез. Менә бу тәрбия әти-әнидән килгән тәрбиядер инде. Әлбәттә, әти-әнидән, э, авылда да без инде һәрбер бәйрәмне теге, э, просто бәйрәм итеп кенә түгел, ә мәсәлән шул ук Һәрберсен теге туганнар белән аралашуны, ничектер менә үзенә күрә менә бездә һәрвакыт гармон тавышы, җыр, моң, мәсәлән, шул ук дога укулар, алар берсе дә тукталып бетеп тормый авылда да. Шуңа күрә кечкенәдән килә бит инде болар тәрбияләү. Һәм үсә төшкән саен, әле ул яшь чагында игътибар итмисең күп әйбергә. Тора-тора-тора-тора боларның бөтенесе дә калкып чыга. Һәм теге Аллаһ Тәгаләгә якынаясың дип әйтимме инде, шундый яшәү рәвешенә кереп китә, менә шулай итәргә кирәк диеп, теге үзең уже әни булгач та бөтенләй икенче төрле догалар укытып, Коръән ашлары, Аллага шөкер, үткәрәбез, авызлар ачтырабыз. Теге хәйрия эшләрендә дә еш катнашырга тырышабыз инде кулдан килгән кадәр. Кайвакыт әйтәләр инде, бөтенесен дә аның күрсәтеп тә бетерәсе килми, шулай ук. Чөнки ул теге мактана торган инде бер эш түгел ич инде. Шуңа күрә аларны кулдан килгән кадәр инде ул бары тик үзең аны белергә тиешсең, аны инде кешегә сөйләп җитә торган әйбер түгел инде ул. Шуңа күрә теге әйтәләр, бер дә катнашмыйсыз дип, кайбер мин аны теге андый әйберләрне бик куярга тырышмыйм да дип әйтәм инде. Лилия, менә синең төп нигезең хәзер Казанда. Үз өегездә, гаиләгез, биш кеше матур итеп яшәп ятасыз. Ләкин бит әле әти-әни нигезе бар. Туган якка, туган нигезгә, Зөбәяргә еш кайтасыңмы? Менә айга бер тапкыр кайтып киленә инде. Кайвакыт әзрәк эш тыгызлыгы белән, аннары без бит инде хәзер үзебездән дә бигрәк бала-чага көенәрәк яшибез. Чөнки шәһәр баласы, ул берничә кружокка йөри, укуы бит инде катлаулы дигәндәй. Менә шуларны җайлап җайлап тырышабыз инде. Но төрле вакыт була инде. Кайвакыт теге тиз арада да кайтып киләбез, пока вакыт барында кайтып килик әле диеп. Төрлечә, я әнкәйнең үзен чакырабыз, безнең әти, конечно, авылдан чыгып китә торган кеше түгел инде. Аның үзенең теге җиргә береккән инде ул бәгырькәем. Ну, әнине инде теге әзме-күпме ял иттерик дип, Дип кунакка чакырасыз. чакыргалыйбыз инде, әйе.
Әйе.
Лилия, менә Әти, әни, туган җир, синең җырларында да шул чагыла, еш чагыла. Теге синең репертуардагы җырларда күбрәк шул әти, әнигә, туган җиргә мөнәсәбәт, хөрмәт сизелеп тора. Менә үзең, үзеңнең хәзер 40 тан артык җырың бар. Репертуарда җырлар шактый. Иң яратып җырлаган җырың кайсы? Уйлап караган бармы? Аларның һәрберсе дә менә какой-то үзенә бер төрле ни, э, мин теге аларны язам да инде, э, мәсәлән, башта бит инде тавыш белән җырлап яздырам. Аннары соң аранжировка ясатам бит инде. Аранжировкага кушылып җырлап карыйм. Инде бу бөтенесе дә өйдә түгел, машинада күп вакыт бара. Машинада булгач инде ярты гомер мин аларны җырлыйм, э, музыка барганда кушылып җырлыйм. Кайвакыт шул җырларга кушылып җылыйм. Кайвакыт инде шунда көләм дигәндәй, менә шундыйдыр какой-то бер ни, теге күңелнең ниндидер бер әйе бара. Шуннан чагыштырам инде. Кайвакыт шуны хәтлек матур җыр кебек инде ул. Әйме берничә тапкыр тыңлыйм. Аннары икенче көнгә ай мәйтәм бу бу тотым әйтәм җитешеп бетмәгән бугай. Ул җыр калыбрак тора инде. Нәрсәдер үзгәреп киткән кебек шундый. Или инде менә минем кайбер җырларым бар. Алар мәсәлән 96 нчы елларда язылган әйме. Но ул бүгенге көннең стиленә әле туры килә башлады. Менә ничектер мин аны алдан язганмын. Каяндыр инде. Бу бит әле хәзер җырлап булмый моны дип, ул шулай ятты да ятты инде. Но мин аларның күбесен бу менә шушы мин дигән концертымда инде, үземнең иҗат кичәмдә күрсәтәсем килә инде. Аннары соң башка артистларга да бирәсем килә, әмма ләкин менә ул ничектер Менә ничектер вот уртаклык табып бетереп булмый. Һәрбер артистның үзенең бит инде аның теге теләге дигәндәйме, үзенең үз юнәлеше. Юнәлеше, ие. Теге кайвакыт минем җырларым кире үземә әйләнеп килә дип әйтим мин инде менә шулай карап-карап җырлап-җырлап алар да кире үземә. Шуңа күрә ничектер вот үземнең җырларым үземә бик якын. Мин теге шунысы менә бу әйбәт, менә бу әйбәт дип әйтә алмыйм. Теге элегрәк язган җырларны да алып-алып җырлыйм инде, нишләп нигә мин моны җырламыйм әле, бер дигән җыр бит инде дип. Шуңа күрә ул теге менә сабый бала кебек инде, шундый теге кулдан әвәләгән, күңелдән, йөрәктән чыккан әйбер, шуңа күрә. Ә менә Лилия Муллагалиева әйтеп таныткан җырны кайсы җырны саныйсың? Сине. Ну менә соңгы елларда инде без авыл кызлары бит инде җырланган җыр. Аның клибы да шәп. Әйе, клибы да бит инде ул бит инде все равно уж татар халкының хатын-кызларына инде мин аны теге мәтхия итеп ниттем инде чыннан да авыл хатын-кызлары бит инде алар нәрсә генә күрми, ничек авырлыкларны җиңеп яшиләр дигәндәй, бөтен нәрсәне булдыра ала торган. Вот, чыннан да вот шул тематикага инде мин аны эшлисем килеп эшләдем инде. Чыннан да ул популяр булды. Аннары соң балаларда синең яшьлегең менә әле соңгы Әйе, бик матур җыр, әйе. Әйе, тоже ул
хаман да теләк тә бар иде инде шул әткәй-әнкәй исән чагында бөтен балаларыбызны шундый бер тарихи рәвештә үткәрәсе килгән иде инде шундый клипта. Мин аны, мәсәлән, ул җырны радиодан тыңлаганда, әти-әниләр дип түгел, менә үзегезне күз алдына китереп тыңлыйм. Ә. Менә

Үзеңә нинди теләкләрең бар?
Менә ничек мин моңарчы ничек яшәдем, менә шулай яшәргә язсын. Әмма теге миңа әйтәләр, синең нинди хыялың бар дип. Минем гомергә дә теге шундый хыялланганым юк. Кайвакыт әйтәләр, менә мин мәсәлән аерым йортта яшим бит инде, үзебез йорт төзедек. Әмма кемдер әйтә, минем кечкенәдән уже шундый йорт Та яшисем килде, ди. Менә ул ничектер андый теге шундый, менә моны эшлисе килә дигән андый хыялым, андый нәрсә булмады менә. Просто менә шул китапны да, мин аны теге уйлап йөрдем инде, уйлап йөрдем, менә кирәк, ясарга кирәк дип инде. Менә максат итеп куясың да, и шуның максатыңны эшлисең. Шуңа күрә мин ул хыял дигән әйберне теге аңлап та бетермим, теге төбенә төшеп, име, кайбер кеше хыял ди бит инде. Шуңа теге Хыяллану ул ничектер эшләнер-эшләнмәс ниндидер йөзеп йөрисең дыр-дыр кебек. Ә куелган максатка ирешү инде ул уже синнән тора. Әлбәттә. Шуңа күрә минем менә киләчәктә Алла бирсә, балалар хәзерге хәзерге вакытта менә шушы балаларның бәхетле матур тормышын күрәсе килә инде. Ничек булса да аларны укытып, кеше итеп, теге безнең йөзгә, безнең әти-әниләрнең йөзенә кызыллык китермәсәләр, шуннан да олы бәхет, наверное, юктыр җир йөзендә. Һәм менә шушы концертымны исән-сау үткәреп җибәрергә, әле киләчәктә тагын иҗат итәргә, эшләргә, Алла бирсә. Барыбер теге куелган планнарны авырлыкларсыз үтәп барырга язсын. Амин, менә шул үзеңә теләгән теләкләрен тормышка ашсын. Уңышлар сиңа. Рәхмәт, бик зур.
Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның атказанган артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Лилия Муллагалиева булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.